mangwanani masikati manheru kwese kwamuri kumativi enyika nhasi ndida kukuratidzai kuti kana uchida kuti usunge faira rako ne nechirevo icho chatinoti password unozviita sei uchishandisa chiputiri chemhando inonzi zip handiti kune avo vane kombiyuta ye yeapple mac inouya ine masimba ekuputira mafaira ako nechiputiro chezip handiti sepanapa ndikauya panapa rega ndichinje ndichinje zita re ndishandure zita repana apa ndoriti iro dzidzo ndoriti iro dzidzo ndoriti iro dzidzo ndika baya kurudyi kana kuti bayai kurudyi mouya pano pakanzi Uh, pakanzipo compress dzidzo zvakamirira kuti takutsimbirira pfimbiya kuti ive ine udzamu uh, hwakapfupika uh, kupfupikisa udzamu hwepfimbi kuno Kukosha panodiwa kuti pfimbi dzive dzakapfupika pangave pakutumira pfimbi iyi padande mutande kana kuichengeta mumatura ekombiyuta yedu. Saka ndikadai iro rambva rauya ndikarasa rino ndikaribvisa pano ndikati ndikauya kuno ndikabaya zvekairi Pfimbi yedu yadzokazve zvakare. Saka ini pari zvino ndakuda kuti nditi uh, taputira isu pfimbi yedu muchiputiri chezipi ndakuda kuti dise chirevo revo chekuti hapana munhu anokwanisa kuzovhundumura zvandinenge ndasunga nechiputiri chezipi Handiti? Kuti ndidaro ndofanira kushandisa chipfekerwa cheterminal chandinoshevedza ini nekuuya pana apapa. Ndonyora pano pakanzi Spotlight Church ndonyora ini kuti terminal chomva ndobva ndaya pana pakanzipo terminal app. Saka ndiri mukati meterminal epi munomu kana kuti chipfekerwa cheterminal ndochandichaudza ini kuti ndiri kuda kuti indipfimbikire pfimbi yangu yakaputirwa muchiputiri chezip ndichishandisa inini uh, mutauro uchinyorwa wekombiyuta uyuyu wandiri kukakata panapa uyu ah, rega ndinyatsogadzika panapa muone takuya mukati meterminal medu wonyora iwe panapa kuti tiri kuda kushanda nechiputiri chemhando yezip wapedza kunyora kuti zip wobva wasiya vende handiti raunoita nekubata vende guru pachinyoreso chako wobata wobata pano pane avo vane keyboard yemhando yemac uh, ah, wombva wonyora kuti er wombva wasiya zvekavende kanaka Aha, tumavende itwotwo utwu twunokosha zvikurusa. Aha, wombva waisa iwe zita rauri kuda kuti pfimbi yako izoshevedzwa naro, handiti ka? Ah, ini zita randakupa inini ndakupa zita rekuti Chimuti. Ndiri kuda kuti pfimbi yangu patinozviburitsa uko inenge iine zita rakanzi iro chimuti handiti ndadaro ndobva ndati dot nazip Ndombva ndaisazve rimwe vende. Handiti ka pabate ipapa. Saka pari zvino nhoroondo ndeyekuti ndaudza computer yangu kuti ndoda kuti indiputirire mumhando yezip uh, pfimbi yangu inonzi iyo chimuti kuti ibude yakaputirwa yaka, yaka mumhando yezip handiti ndobva ndaisachi kavende kangu kaya kaya saka munogona kutora nguva inei kuti munyore zvakanyorwa apo kuti mukwanise kuzozvishandisa nguva nenguva handiti taakuda kuti tichikakata manje pfimbi ya kuti tichiiunza kuterminal kuti iputirwe yakanzi iyo chimuti dot set handiti ka zvamunoona pakombiyuta zvese pachivanze chekombiyuta izvi zvine mwenza wazvinofamba nazvo kuti zvisvikire pachivanze ipapapo Saka pandobaya pfimbi yangu ino inotowo nemwenza wayafamba nayo kuti iuye pachivanze ipapa. Saka ndikakakata pfimbi ino yakanzi dzidzo ndikaiunza kuno kuterminal kuno ukoko muchaona kuti ine mwenza wairi kufamba nawo iri kubva iyo pana kuna users ah, zita rekombiyuta rangu riripo uye iri pachivanze chedu patinoti ipo padesktop mupfimbi yakanzi iyo dzidzo handiti uh, kumashure uku ndaiudza kompyuta yangu kuti ndinoda kuti uh, pfimbi iyoyi ibude yakanzi chimuti zip ndobva ndabaya pakanzi enter aha ichanva yandikumbira ini kuti ndichiisa chirevo chandiri kuda kuti ndizoshandisa kuti ndivhure zvepfimbi iya yandinenge ndaputira muchiputiri chemhando chezip. Handiti? Unogona kunyora chero mazwi awada, mairi, matatu kana sere, gumi, zvinoda kuenderana nezvauri kuda kuti uone iwe. Ini ndakudaiwo. Ndanyora changu chirevo ndobva ndati enter. Yobva yandigamuchira neapa pakanzi ipo verify password pari kureva kuti uh, pamhidzazve uh, chirevo chako kuti wabvumirana nazvo. ndobva ndachidzokorerazve ndobva ndati enter yamva yasunga handiti inobva yatiratidza kuti pane mune mafairi arimo ayasunga mazita ayo nechichi arimo asungwa handiti ndadaro inini ka ndakuda kuti ndichienda kuna users wangu kuna money music uh, ndakuda kuti ndinoona kuti uh, pfimbi yangu iriko here inonzi chimuti zip kuti ndiende ikoko pane nzira dzakawanda dzekuenda ikoko ndogona kukupai kana mbiri regai ndivhare pano ndouya kunoku kudura rekombiyuta yangu kuno ndobaya kairi ndikauya panapa hapana pa users panapa ndoya pakanzi aha i pfimbi yangu iri apa chimuti zip kana unogona kutoti wadaro futi ndikabaya kairi ndikauya pano ndogona kudimbudzira iri apa zvei Chese chaunovhura chinokwanisa kuti uye uye kuno kune kuzare kompyuta rako uh, chinokwanisa kuti upedzisire wasvika pane zita repfimbi yako uh, saka tadaro rega ndikakatire kuno kuchivanze kuno ukuku ndikaibaya kairi ichandikumbira chirevo tarirai muone aha iyo pfimbi yakasungwa handiti ndakubvisa pfimbi yedu yekutanga iya ndoirasira kure ndochiuya ini kupfimbi yedu inoi yachimuti zip ndoibaya kairi uh, ndakunyora chirevo changu ndakuisa chirevo changu ndoone kuti tingadzokere here kupfimbi yadzidzo zvakare ndadaro ndikati inini okay ehe yamba yandiratidza kuti uh, pfimbi yako iri pana users ndikapabaya ipapa ndabva ndanzi iri kuna mane music iri pachivanze Dzidzo, fimbi yedzidzo yaimva yadzoka zvakare. Ah, regai ndichiikakata ndoisiya pachivanze pano ndogona kurasa hangu rino iriri. Saka zvakureva izvo kuti ndikatumira munhu ah, fimbi inoyi ndofanira kubva ndamuudzawo kuti fimbi iyi ine chirevo chinonzi ani nani zvichireva kuti ndikatumira padandemutande rikarasika padandemutande. Hapana anokwanisa kuvhura pfimbi iyoyi asingazive chirevo ichocho. Ndo nzira yekusunga pfimbi, mafaira nechirevo tichishandisa kombiyuta yeMac. Maita basa, ngasangane musi kamusi inotevera.